Phulpui khua hi Aizawl atanga chhim lam kilometre sawmthum panga hla awm a ni a. Phulpui khua hi khawhlun tak niin eng hun lai vela din nge a nih tih erawh chiang taka sawi theih a ni lo a ni. Phulpui khawmhing putchhan hi chiang taka sawi theih ni lo mahse He hmunah hian phunte ho lo awm tawhin an lal fapa chu Phulpuia a ni a, chumi hming chawia Phulpui tih niin sawi dan hrang te pawh a awm thei tho awm e. Hriat theih chinah Phulpui khua hi palian lal hulian an thut hmasa berin he hmuna an awm lai hian a fapa tuvunga a piang a. Eng hun leh kumah nge huliana hian Phulpui tlang hi a thut sawi fak theih ni lo mahse, ngaihruat thu ang chuan a sawi theih tho awm e. Khuliana phulpui a awm lai hian Sibuta hi ta chhip ah ropui takin a lal tawh tih Rev. Liangkhai ziak ah kan hmu a, a damlai lungphun pawh tun thlengin ta chhip ah hmuh theih in a la ding reng a ni. Sibutan damlai lung a phun hun lai vel hi kum AD sangkhat zasarih sawmpua pali vel niin, Rev. Liankhai a ziak Mizo chanchin phek sawmriat paruknaah kan hmu a. Chuti a nih chuan Huliana hian kum AD sangkhat za sarih sawmnga atanga sangkhat zariat inkar velah Phulpui tlang hi a thut a rinawm ta ber a ni. Phulpui tlanga palian lalte an awm hun lai hian Hlaphuah thiam, Aikhiangi chhangte mi an tih chu a awm bawk a ni. Phulpui atang hian palian lalte chu thlang tla zelin Bangladesh ram chhung Chipui tlang thleng khuan an tla thla ta a ni. Palian Lalten phulpui an chhuahsan hnuah Aizawl Lal, Lal Savawng an hun rei vak lo a thut ve leh a. Chumi hnuah Lallu Lava pali te zinga a tlum ber. Vut taia sai lo chuan Arte atangin kum AD Sangkhat Zariat sawm atanga Sangkhat Zariat sawmhnih inkar velah phulpui hi a kai ve leh a. Vut taia pawh hi hun rei tak chu khawsa loin kum nga atanga kum sawm emaw bawr vel chauh a khawsa a ni. Lallu la thla ten intiam rualin chhak nawr zai an rel leh a, vut taia pawh inphulpui chhuahsanin chhim lam dip berah a chho a, khum tungah a insuan chho ta a ni. Vut taian phulpui tlanga chhuahsan hnu kum AD Sangkhat Zariat sumkua leh panga bawr velah Lianphunga fapa suak hnu nasai loh chuan tuna Sate khua atang hian phulpuiah khawthar a kai phei ta a, Suak hnun a sai lo hian Phulpui a ro a rel lai kum AD sangkhat zakua leh pakhatah Queen Victoria a boral a. Khatih hun lai khan Mizoram chu British hnuaia kan awm lai a ni a. Khatih hun laia Mizoram bawrhsap, J. Shakespeare, Mizotena tarmita kan tih khan Mizo lalte kha Queen Victoria hriat reng nan lungphun turin a ti a. Suak hnun a sai lo pawh hian phun ve in a lungphun ni hian sialte pawh a talh nghe nghe a ni. A lungphunah chuan heti hian a inziak a, Kumpinu lungphun, suak hnun an sialin a thisen tiin a inziak a ni. Kumpinu lungdawh atanga hmar lam meter zahnih vel chauha hlaah hian suak hnuna fapa Huliana Sailo thlan lung pawh hmuh theihin a awm a. A lunga inziakah hian Lal Huliana Sailo, September sangkhat zariat sawmkua leh pasarih AD-ah a piang, October ni sawmhnih pakhat sangkhat zakua sawmpahniha a thi. Mingil nei tak a ni. Thisenna, Sial sawmhnih pasarih, kel sawmhnih paruk, vawk sawm pakua tiin a inziak a ni. Huliana thlan lunglen zawng hi a san zawng, fit ruk, a hlai zawng, fit thum leh inches hnih a lian a ni a. Huliana lungkiang maiah hian a pa Suakhnuna sailo lungdawh. lian tha tak leh zau tha hem hawm tak mai chu a awm a lung dawh hi kum sangkhat zakua sawm atanga sangkhat zakua sawm pahnih inkar vela a dawh ni ngeiin a rinawm lung dawh hi lian tha tak a ni kan tih tawh kha tehkualin fit za sawm thum leh inches riat a dung chhak lampang fit sawm thum pasarih leh inches riat a dung thlang lampang fit sawm thum a vang fit sawm hnih leh pasarih a lian a ni a chhuak hmun a sailo hun lai hian indo leh inrun kha a awm tawh lo mahse-- A lung dawh atang ringawt pawh hian lal ropui tak a ni tih chu a lang chiang hle awm e. Lalsawk hnuna lung dawh lung remah hian hmanlai naupang infiamna inthlar an tih chu tun thleng hian hmuh theihin a lo awm a. Hmanlai naupang infiamna chi khat niin lungker kawr hi sawm lai a awm bawk a ni. Chhuak hnu na sai lo hian kum sawm panga vel phulpui a ro a rel hnu, kum sangkhat zakua sawm panga a phulpui lal hnu hnung ber chuan a dam chhung hun te chu hmang liamin tuna a lung dawh kiang mai ah hian phum a ni a. A lungah te hian a inziak a, sai lo chhuak hnuna kum sawmhnih pali ro a rel, a ro relna in zali atanga za sarih sawm sarih tha takin a enkawl, kum sawmthum pasarih a dam a. February ni thum sangkhat zakua sawm panga AD-ah a thi tiin a inziak a ni. A thlanlung inphun atang hian Kristian a ni tawh ngei a ni tih a lang chiang hle awm e. Suakhnun a sai lo, a boral hnu chuan a fapa, Kamlian a sai lo chuan ta chhip atangin Khawnbawl upate hmangin phulpui chu a awp zui ta a ni. Heng Lal Lungdote, Kumpinu Lungdote, Suak Hnuna thlan te hi khua atanga tlak lam meter zaruk vel chauh a hla a awm a ni a, Ling Road ina a pal tlang niin tlawh pawh pawh harsa lo tak a ni nghe nghe a ni. Phulpui khaw chanchin sawi a kan sawi hmaih miah loh tur chu Tualvawng leh Zawlpala te hi an ni awm e. Zawlpala hi hmar hnam peng zinga pakhat phun te hnam niin, Zawlpala hi lal a nih thu Pu Kei Zawla ziakah kan hmu a, Mizote zingah hmar hnam te kha thlangtla hmasa pawl niin chung hun lai chuan tlang hrang hrangah a chi chiin an awm hrang a. Phun te ho pawh hi phulpui leh a chheh velah hian an khawsa ngei a nih a rinawm. Tun thlengin phulpui ramah Zawlpala ram an tih chu a la awm a ni. Zawlpala hian mawlthuam nula hmeltha tualvungi nupuiah a nei a, chumi hnu chuan arthlawr tlang, phulpui tlang an tia khawthar an kai a. Zawlpala chuan a hmun nuam rim laia in a sa a, a kawt kai mai a awm lung pherah chuan tualvungi tan puan tahna a buatsaih sak a. Tlangban ban phunna leh themtui hnawih khur te lung pherah hian a ker sak a, tin vawk thleng pawh lung lianpuiah a ker sak a. Heng thil pathum te hi tun thleng hian hmuh theih in a la awm reng a ni. Tual vung hi tan hian sangha khawina lungkuang leh tui thuh ruk a siam sak bawk a, heti hian hla a awm a, fai takin chhingpui va inbawl ang che. Hmanah zawlpal tual vung di nen len laiin an thuh ruk zo tui a thiang reng e, tiin. tuna i thlir lai mek hi tualvungi themtui hnawihkhur leh tlangban ban phunna khur chu a ni a a awmna hmun hi phulpui tlang zawlpala thlan tlang tlang chhipa awm a ni a a khur thuk zawng hi a inang lo fur a a khur thuk ber hi fit khat leh inches thuma thuk a ni a he lawng pherah hian lung ker khuar paruk lai a awm bawk a ni phulpui khawtawn tirh kawngpui thlang maiah hian tualvungi vawk thleng an tih chu a awm a. he vawk thleng hi a tirah chuan phul pui tlanga awm thin niin vawk palian in a nawr lum ta niin pu Kaizawl-a chuan a ziak a ni. A vawk thleng awmna lunglen zawng hi tehkualin feet sawmnga pahnih leh inches kua, a dung, feet sawmpariat leh inches hnih, a vang, feet sawmpahniha lian a ni a. A vawk thleng len lam hi tehkual in feet sawm pakhat leh inches nga, a dung feet thum leh inches riat, a vang feet hnih a lian a ni bawk a ni. Tualvungi vawk thleng awmna ah hian a vawk pahniak pawh hmuh theih in a lo awm reng a ni. He lung hi Art and Culture in an humhalh lai a ni bawk a ni. Zawlpala thlan tlang, chawngkham an tih lung tauh lawt sir maiah hian Zawlpala leh Tualvung i hniap te pawh tun thleng hian hmuh theih in a lo awm tha reng a ni. Zawlpala leh Tualvung i hriat reng nan hian Phulpui YMA, Boy Scout leh Areng Culture ten lung an phun bawk a ni. Zawlpala leh Tualvung i te an phumna hmun tak hi chiang taka hriat ni lo mah se, upa te sawi dan chuan lung an phunna thlang lam, Helai ruam velah hian an phum niin an sawi a ni. A tir lama kan sawi tak ang khan Phulpui khua hi khawhlun tak a ni kan tih tawh kha. Kum sangkhat zakua leh pakhatah sawrkarin Mizoram chhunga khaw pathuma chhinna angin school pathum a din a, chung khaw pathum zinga pakhat chu Phulpui khua hi a ni a. Helai tual zawl hi sikul kawt zawl tih thin a ni nghe nghe a ni. Tun hma deuh chuan he lai mual per thla ah hian an awm thin a, tun thlengin an tui khur te pawh hmuh theihin a la awm reng a ni. Ni mah se la hun lo kal zel ah khawsak awlsam zawk nan leh nawm zawk nan tun a an khawmna hmun ah hian an awm thla ta a ni.